Ähliňize salam dostlar we birnäçe wagtdan soňra Ahmet Jan aýtýar gepleşiginiň 3-nji bölümini şu wagt düşürýän. Ilk bilen ötünç soraýan, diýen wagtymda, ýagny hepdäniň her 3-nji güni siziň üçin täze bölüm paýlaşjak diýipdim. Düşürip bilmedim, çünki Okuw, ondan soňra-da başga aladalar bilen hiç hili wagt tapyp bilmedim. Şonuň üçinem şu gezek hem ýatlatýan, dostlar hepdäniň her üçünji güni dowam edip bilmän bilerin, ýöne wagtymyň bollugyndan hökman siziň üçin täze bölümini goýaryn. We üns bermeli zadymyz ýene bir zat, Ahmetjan aýdýar gepleşigini şol üçünjisinde, Edil öňki bolşy ýaly dowam edýäs. Ýagny ikinji bölümde kommentar ýazan adamlara jaň edýän. Onda näme dostlar? Gatnaşyjylarymyzy saýlamak üçin kommentarlara seredýäs. Iň soňky wideomyzda Ahmet jaň etýär gepleşiginiň ikinji bölüminde jemi bir müň üç ýüz den gowrak kommentariýa gelipdir we şu wagtky hem şo kommentariýalaryň arasyndan duş geldik birini saýlap jaň ederis we üç sany soragy sorarys. Ondan hem ilkinji gatnaşyjylary saýlamak üçin şu wagt kommentariýalaryň iň üstünde durun şeýdýäs we islendik birini saýlaýas. Şuny saýlaýas. Kim? Meniň soragym de Batyr Şamyradowa telefon belgisini hem galdyrypdyr. Hem de soragym galdyrypdyr. Batyr Şamyradow meniň soragym näme üçin Garaguma

Ajan, indi klip beşiklerimizde ýene-de saňa jaň ederis. Batyr jaňymyzy açmanlygy üçin, belki-de gijäm bolup biler, ýatanam bolup biler. Şonuň üçin başga birini saýlaýarys dostlar. Ýene-de ilje ýaňkyja ýerden şu gezek garyşdyraly aşak, ýokaryk, islendik bir ýerden şu kommentariýany alaly. Kim näme edýär? Salawmaleýkim agam ilkinji demir ýol ulagy nirde we näçinji ýylda guruldy diýä we adyny galdyrmandyr aslynda ady näme diýä gaty üýtgeşijek simbollar bilen ýazypdyr dostumyza jaňa däli. Dostumuzam jaňymyzy açanok, ýatyr bularyň bary. Indi kommentarýa tarýas, mümkin bolsa daşary ýurtdaky okaýanlara jaň edeliň. Salam dostlar, iki dostumyz hem jaň açmanlygy üçin başga birini saýlalyň. Nirede kommentarýa bar? Şuny saýlalymy? Hangeldi Meredow diye. E, Hangeldi Meredow e, şunu belläp geçen dostlar. E, gepleşigimize diýseň aktiw gatnaşýar. Geçen bölümde de men soraglara hali kimdigini seretmändir aslynda. Soraglar gyzykly diýip aldym. Iki soragy Hangeldiniň soragyndan sorapdyryn. E, hakykatdan hem ähli soraglarda aktiw gatnaşýar we şu wagt hem özüne de şansy geldi gatnaşmaga. E, Hangeldi Meredowa jaňa däz.

Eee, köp nemeleri goýberipdim, koment, eee, kommentariýalar ýa soraglar. Hawa, bir ne. Ýok, garaşamokdym. Birnäçe kommentariýa gelipdir we şu wagt hakykatdanam seň bagtyňa gondy. Eee, bilýänsiň nädip saýlaýanymyzy, kommentariýalary. Onuň Hangeldi Meredowa jaň etýäs diýip saýladyk. We dost jan, ilki bilen-ä gaty minnetdar, çünki sen ähli bölümde-de, eee, Gaty aktiw gatnaşýaň, gowy soraglar soraýaň, hany kommentariýalary, ýani men seretýän-de Hangeldi Meredow gaty kän aktiw zatlaryň bar. Ilki bilen oň üçin minnetdarlyk bildirýän, ondan soňra-da şu wagt hem sýomka dowam edip dur, edil beýlekiler ýaly senem taýýar bolsaň üç sany sorag soraýas.
Bolýa bolýa, sag boluň.
Ýatyrsyň indi şu wagt sen has bir aktiwna däl şu wagt ýa bir işlimi?
Ýok ýok şu wagt. Nir
Bolýa. Nirde näme edýäň? Näme bilen meşgullanýaň?
Okaýan Russiýada. Russiýada näçinji ýyl özüň han geldi? Iki müň birinji ýyl. Iki müň birinji ýyl tüweleme.
Familiýalarymyzam meňzeş Hangeldi Meredow, Ahmet Meredow. Biljek bolýan nirde ýaşaýaň? Aslyň nireli? Garyndaş çykaýmaly. Ýok ýok aslym Daşoguzdan. Daşoguzdan hä tüweleme gül ýaly. Ýar bolsaň saňa üç sany soragymyz bar. Bilişiň eger bilseň üçüsini bilseň ýüz elli manat ikisini bilseň elli manat birini bilseňem ýigrimi manat sowgat gazanýaň.

Ýöne esasy ul esasy ulanylýany ikinji wariant. Hani sen diýdiň ya birinji warianty mawja diýdiň, ýöne esasy ady ikinji wariant.
Pikirlen, pikirlen.

Genji. Hany kömek ýokmy sizden?
Ýok. Trak. Bäş harpdan ybarat, ony bilýäň. G harp bilen başlaýar, onam bilýäň. Hany.
Haa.

Gijen, gijen ol. Gijen, hawa.
Duradyr, şu wagt syýomkada gidip dur-da, hem seň bilen gürleşen, hem syýomkada. Mähriban dostlar, hanýerli dostumyz birinji soragy bildi. Pişigiň çagasyna gijen diýilýär. Ýagny soňy nge harp bilen gutarýar. Gijen. Gutlaýan, birinji soragy bildiň. Hanýerli, birem indiki bu ýaňy wideoň başynda-da diýdim, indiki bölümlerimizde şu Ahmet jaň etýärdi, göni şeýle jaň etmeýänine, adamlar kommentariýada ýazanok kommentariýa, adamlar telefon nomerem ýazanok kommentariýada diňe kommentariýa ýazýalar nomeri ýazylanok hiç hili imodan wideo zwonog arkaly jaň etýän adamlara näl görýäň we ekranda hawa indiki bölümde ekranda gatnaşyjylary hem hany görkezip bilýän çünki jaň eden wagtym telefondaky ekrany rekord alýas. Screen record bilen. Onda taýýar bolsaň hany geldi. Ikinji sorag. Geçsin, geçsin ikinji.
Taýýarmy?
Şu soragy meniň 2008-nji ýylda doglan bir jigim bar, ady Allanur. Şu men wideolarymy görýär we diýdi, Ahmet aga, meň adyndan bir sorag soraýyň diýdi. Şu soragy jigim Allanuryň adyndan saňa soraýan.
Türkmen dilinde haýsy söz nadogry eşdilýär?
Türkmen dilinde haýsy söz nädogry eşdilýär?
Haýsy söz nädogry eşdilýär? Hawa.
Türkmen dilinde haýsy söz nädogry eşidilýär? Türkmen dilinde haýsy söz nädogry eşidilýär? Hawa. Şu sözlemiň içinden almalymy ýa? Ýok, sora, sora. Saňa sorag şeýle. Türkmen dilinde haýsy söz nädogry eşidilýär? Pişikmi, güjükmi, towşanmy? Hä, nädogry sözi?
Nädogry sözi? Nädogry sözi, alnyňmy? Ýo, ýonça, nädogry söz nädogry eşdilýär. Hawa, hawa, nädogry söz nädogry eşdilýär. Bu soragam bildiň. Gutlaýan Hangeldi. Indi üçünji sorag, üçünji sorag. Sen şu wagt ýat keşligiňi barlap görjek. Muny aslynda aslynda köp kişi bilýär bu soragy, üçünji soragy.
Gatyda bu soraglar berýär.
Göroglynyň hakyky ady. Göroglynyň hakyky ady Röwşen. Röwşen, wo, malades. Şuny köp adam ýadyndan çykardy. Näme üçin Röwşen? Şonam bir ýatladyp goýber. Sebäbi onuň gara rowaýata görä, dessana görä, görden çykan bolýar dämi, nä, görden dogulýar ol. Soňam ýagty jahana çykýar, şonuň bilen hem Röwşen bolýar. Hawa, Göroglynyň hakyky ady Röwşen, ýagtylyga çykýan üçin Röwşen adyny dakýarlar. Ýöne, näme, şu görden çykýan üçin Görüň ogly Görogly bolup gitýär. Tak. Hangeldi jan, ilki bilen-ä gutlaýan, üç soragam bildiň. Nesip bolsa bir hepdäň dowamynda sowgadyň gowşurarlar. Sen meň bilen instagramda habarlaş, ýa-da imo belgimi men kommentariýada galdyryn, wideoň başynda-da diýdim, imo-dan maňa sowgadyň gowşurdar ýaly bir sany nomer ýaz, men şo nomere seniň sowgadyňy bir hepdäň dowamynda gowşurdaryn. We sag-amanja oka, ähli zatda üstünlik arzuw edýän, janyň sag bolsun.

Bolýar brat. Onda sagaman oka sag bol dos. Bolýar. Bolýar sag bol brat. Hoş sag bol. Sag bol dostum. Hoş. Bu han geldi dostumuz. Ey dostlar çyndanam hayran galyan. Hani han geldi şeyle bir kän komentariy yazdı. Ve hakikatdanam tuttu. Şonun için dostlar aktiv olsanız, hani görseniz e, zade edip bolyan eken, tutup bolyan eken. Han geldi üstünlük arzu edyan durmuşta da. Inni dostlar ikinci katnaşıcımız saylap, ikinci katnaşıcımız da cana delin. Mähriban dostlar, ikinji gatnaşyjymy saýlamak üçin ýene-de kommentarlary seredýäs we duş gelip bu ýerden şuny saýladym. Kim? Döwran Baky diýä. Döwran Baky dostumyza jaň edýäs, özi hem sorag ýazypdyr. Döwran plus 9 19 elli iki Alo. Döwran salam aýk dostumyza jaň etýär dostlar. Ýatmadyk bolsa. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Men Ahmet Meredow. Salam aýk. Wa aýkim. Wa aýkim salam. Gowmy ýatyrdyňmy? Äder indiýe däl şeýdip. Dogry. Wig, eger bimelal eden bolsam öçüreýin. Eger wagtyň bar bolsada Ahmetjan aýtýar gepleşiginde saýlandyň şu şoň üçin jaň edýäs. Ýa, oha, sen oha aýdýaram arkan ýa bimelal eden wagtyň. Normal bimelal okuwlar gül ýalymy? Şükür şükür amana gullugyň zowmy. Şükür malades. Döwranjan şertine bilýänsiň üç sany sorag soraýas. Üçüsini bilseň ýüz elli manat ikisini bilseň elli manat bir manat birini bilseňem ýenede biz sowgatsyz goýamyzok. Taýýarmy? Oňa taýyn. Onda seret. Ilkinji soragymyz sekizinji mart haçan?

Pikirlenjekmi? Okey, sen şu ýyl 1927 ýyly we näme sebäpden? Taryhyny bilseňem bolýar. Garaşsyzlygyny alan. Garaşsyzlygyny alandan soň 1990 ýyly kaýyn diýjek bolan birinji sapar. Ýok, 8-nji mart bilýän bolsaň, bu halkara dünýä aýal-gyzlar baýramy. Diňe türkmenlere, bize degişli däl. Bütin dünýäde. Ä, onda bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylda bolmaly. Müň dok. Taryhda okadym öýtse. Hä. Özüm ýa taryh. Bularsa. Dogry seret. Döwranjan. Tak, okey. Ýyl belki bilmän bilersiň. Ýyly bir gyra aýyrýas. Sekizinji mart näme sebäpden, nämäniň şanyna bellenýär? Şony bilseňem, jogabyny kabul etjek.
Belli ýyllaryň Baýramçylygy sekizinji mart. Näme sebäpden şo nädip ýüze çykýar? Alo.
Aha. Alo.
Hawa, hawa, diňleýän. Şu baýramçylygyny bellemek üçin galmyka?
Hawa, baýramçylygy bellemek üçin. Ýok, gülýärler. Aslynda dogry aýtýaň. Ýöne bu soragyň jogabyny Döwranjan bilmediň. Zyýany ýok. Çünki muny ähli adam bilmän biler. Şu wideoň üsti bilen ä birnäçe adam öwrener. Bir müň sekiz ýüz elli ýedinji ýylda Nýu-Ýorkda bir tikinçilik fabrikasynda ýangyn ýangyn döreýär. Bir müň sekiz ýüz elli ýedinji ýylyň sekizinji martynda. Ondan şu Owa, bir müň sekiz ýüz elli ýedinji ýylyň sekizinji martynda Nýu-Ýorkda bir fabrikada ýangyn döreýär we şo ýangynda-da bir ýüz ýigrimi dokuz sany aýal maşgala, ýagny tikinçiler ölýär. Ondan bir müň sekiz ýüz elli sekizinji ýyl, ýagny bir ýyl geçenden soňra, hany şony ýatlama güni hökmünde şony belleýärler. Aslynda, hany, dörän wagty şu bir müň sekiz ýüz elli ýedi adamlar ölýär, tikinçiler ölýär, ýöne elli sekizde-de şolary ýatlap, şo güni ýatlama güni edip belleýärler. We her ýyl şeýdip şo aýallary belle ýatlaýanlyklary üçin hem we şeýdip sekizinji mart ýatlanyp gelindi şu günümize çenli we bütin dünýä halkara zenan laryň baýramy hökmünde bellenilýär şu wagt. Awa, aslynda gyzykly gerek hany muny hany bilmek bilmezlik aýyp däl ýöne gyzykly bir taryh bilýäňmi? Onuň bolýa ikinji soraga geçeli. Taýýarmy?
Dünýäde näçe sany bitarap döwlet bar we olar haýsylar?
Näçe sany?

Gözläň. Gözläň ýok dämi?
Ýa malades.
Gül ýaly. Ziýan ýok. Birazjyk pikirlen ýene-de. Men bu bu jogaby kabul etjek. Çünki uje ikisini bildiň. Üçünjini bilmeseň hem men ýene-de kabul etjek. Ýöne isleseň pikirlenip bilersiň. Barmy jogap? Aýdýan ýok. Aha. Şweýsariýa, Türkmenistan, soňra Jogabyny aýdaýynmy? Men kabul edýän, sen bildiň, dogry jogap, üç, üç sany ýurt, onnoň ikisini sanadyň, üçünjinem, ol problema däl, ony men aýdaýyn. Hah, bilemok, ýöne oň üçünji ýadyma düşenok.
Zyýany ýok. Döwranjan, üçünjisi, Awstriýa. Türkmenistan, Şweýsariýa hem-de Awstriýa dünýäde ýeke-täk üç sany bitarap döwlet. Üç soragymyzyň birini bildiň. Muny kabul edýän. Indi iň soňky sorag. Taýarmy? Öýlerimizde ulanýan lampçkamyz bar, lampa. Lampçka. Şony kim öndürdi? Ilkinji bolup şony öndüren, oýlap tapan adam kim? Amy argant sen. Aslynda sen muny bilýärdiň, ýöne ýadyňdan çykardyň. Muny ähli kişi bilýärdi. Barmy aklyňda biri? Şular. Jogabyny bilýärmi? Hany bir şudur diýibiljek adamyň barmy?

Hawa, üçünji soragyňyň jogaby, ýagny lampoçkany Tomas Edison oýlap tapýar. Munam jogabyny bildiň, kabul etdim. Iki, üç soragymyzyň ikisini bildiň Döran. Aýtmak isleýän zadyň barmy şu wagt wideoda hany diňleýän, görýän dostlarymyza?
Am, şo bizem öz kanalymyz bardy, şo ýerde ýagny özümiz bir blog açýarys. Aha. Murad Reklama edelimi? Boldy. Bolýar seret.
Men a wideomy paýlaşaýyn, Ahmetjan aýdýar, üçünji bölümi paýlaşan wagtym sen şo ýerde kommentariýa ýaz, men seniň kommentariýaňy iň ýokaryk alyp belläp goýaýyn. Bolýar. Onda Döwranjan sag-aman oka, okuwyňda, işiňde ähli zatda üstünlik. Dostlar ýene ýatladyk geçýän Ahmet jaň etýär dördünji bölümde imodan wideo zwonog arkaly gatnaşyjylara jaň ederin we şu ýerde gatnaşýan dostlarymyzy hem imo gatnaşýan dostlarymyzy hem görüp bilersiňiz. Mähriban dostlar ýatladyk geçýän kommentariýada hiç kim telefon belgi galdyrmaň. Diňe kommentariýaňyzy ýazyň. Ýazan kommentariýalaryňyzam skrinşot alyp maňa imodan ugradyň. Sagol janyň sag bolsun sag ol. Bolýar Döwran sag bol dos. Ve şeýlelik bilen dostlar Döwranda jaň etdik Hamgelmäde jaň etdik Üçem gatnaşyjymyz jogaplary bildiler.